ס'האט פארציילט הגאון הגדול רבי ישראל גראסמאן הגה ראש ישיבה אין פינסק אין ארץ ישראל, תלמיד פון בריסקער רב, ווען ער איז געווען א אינגערמאן אין ירושלים איז געווען א איד דארט, א אפגעהיטענע איד פון די נקיי הדעת שבירושלים, ר' וועלוול טשעטשיק האט ער געהייסן, איז דער רב סאל גראסמאן פלעגט זיך דרייען ביי אים אביסל, געווען א שטיקל בן בית און ארויסהעלפן מיט וואס מען דארף. איינמאל איז געווען חאלעמויד פסח און רב סאל באקומען א ידיעה פון איינעם אז ר' וועלוול פילט זיך נישט גוט און ער איז געווען ביי א דאקטער און דער דאקטער האט געגעבן א פרעסקריפשאן, א רעצעפט, און מען דארף זען צו באקומען די מעדיצין אין ירושלים, די היימישע אפטייקערס, די היימישע פארמעסיסטס זענען נישט געווען אפן. רב ז האט אים גערופן ער זאגט אים אז איך וויל אראפ פארן לרחוב יפו נעמען א באס אהין פארן דארט איז דא א פארמעסי וואס איז אפען מ'וועט אויפפיקן די מעדיקעישן און ער הערט אויפן טעלעפאן ר' וועלוול נישט צופרידן ניין אפשר דארף מען נישט אפשר פעלטס נישט אויס רב ז זאגט אים וואס וואס האט איך וויל גיין איך האב נישט קיין פראבלעם ניין ס'איז נישט די טרחה איך הער איר ווילט זיך מטריח זיין אבער איך אפשר נישט פרעגט אים וועלוול איר האט אפשר מורא אז ס'איז א שאלה פון חמץ ביי פסח? מען קען פרעגן, מען קען מברר זיין וואס איז די אינגרידיענטס, וואס איז ליגט אין דעם, זאגט די וועלט ניין ניין ניין, חמץ בפסח איז נישט מיין פראבלעם, איך בין באמת אין א מצב פון פיקוח נפש, אפילו געהעריג חמץ וואלט אויך דוחה געווען, איך מעג עס נעמען, זאגט ער נו אויב אזוי וואס דען זענט איר נישט אזוי אז ס'איז פיקוח נפש, ס'איז דוחה שבת, דוחה פסח, זאגט ער דו האסט מיר געזאגט אז ס'איז דא א פארמעסי אין רחוב יפו, אנצוקומען אהין דארפסטו נעמען א באס, אויפן באס וועסטו אפשר זען נכשל ווערן מיט ראיות אסירות. גיין אויפן גאס דארט קען מען נכשל ווערן מיט ראיות אסירות. ביטע איך קען נישט נעמען די אחריות אז אויף מיין געזונט און מיין לעבן זאל א איד נכשל ווערן. זאגט ער איך מאך מיט דיר א תנאי קודם למעשה איך לאז דיר גיין ס'איז מיר נוגע בנפשי פיקוח נפש אבער מיט א תנאי אז דו גייסט טון אלעס אין די וועלט נישט נכשל צו ווערן מיט ראיות אסירות. אמת איז די געדאנק וואס מען רעדט דא, חמץ ביי פסח זאגט ער נישט קיין פראבלעם בכלל ווייל ס'איז א פיקוח נפש, אבער אפשר וועט א בחור'ל וואס גייט אויפן גאס, א אינגערמאן וואס גייט אויפן גאס נחשד ווערן, זאגט ער בסוף כ'בין געגאנגען און כ'האב מיך אכטונג געגעבן, אראפגעקוקט, אבער די ערשטע זאך כ'בין צוריק געקומען מיט די מעדיצין גייט ער מיר פרעגן נו, מען האט איינגעהאלטן די תנאי? דאס איז אים געווען וויכטיגער פון זיין לעבן וויכטיגער פון אלעס, אונז זעמיר נישט אויף די דרגה, אבער ס'ברענגט אונז אביסל ארויס ווי אזוי אונז דארף מיר.